Bapba Gökleň Bapba Gökleň ýa-da Gurbannazar ýa-da taksyt diýdim-ä, Bapba Gökleň hem eder. Diri bolan bolsa ederdi. Şoň galak men gaýratly, şoň galak bir dostuna wepaly, lebizli. adam görmedim. Hakyky türkmen bapba diýleniň agzyndan bir söz çyksa şoň yzynda durar durýan adamdyda. Özem hakykatdan hem şahyrdy şol bapba diýlen. Ýetim rolan oglan oň şu menä Ahmedem ýetim rolan şu biziň adamyň umuman çagalygynyň nähili geçmegi soň ulalan soňam Ykbalymda gaty, gaty täsir edýär. Bir gezek redaksiýada işleýäs Bapy Goýuklygyň bilen. Ondan Bägül ýeňip gelipdir bir desse. Bilemok, sekizinji marta däldi, baýramçylyk däldi. Ondan her kime üçden, dörtden, bäşden şeýdip paýlap ýaňky gülleri gyz gelinleriň kabinetlerine girip. paýlap çykypdyr. Çyk, menem oturýan bir aýal adam bilen, gelin-ä, olam adamsy ýok bolan dul gelin. Bapba-da öýlenmedik. Öýlenende aýal, aýaly ýokdy-la onuň. Ondan güli goýdy welin, şeýtdi-de, ýaňky aýal neme etdi-dä, ýigrenji, näme. Bir şeýdip seretdi gapdala. Ondan indi başga erkek kişi bolsa, ol göni şeý ýakasyny tutup göterip bilýärdi-de, Amangoşa ýa bir ýa-da kiçiräk oglanlar bolsa, ýakasyny tutup göterip, islegini şeý etdirerdi-de. Şony etjek. Bir garşy ýerden aýak üzülýärdi ol. Daýaw edip galdylardy bir. Ondan indi menem gorkýan, birden uraýsa ýa bir aýdaýsa aýagym aşgyna. Hiç zadyny diýmedi ýaňka. Ondan gitdi çykyp gitdi. Menem yzyndan gitdim. Ikimizem gaty gowy görşýärdik. Men oň öýlerinde ýatyp turup ýörün. Gaty ikimiz ýogalanda-da ýatlapdyr zada belli. Ondan bardym ol aglap ýatyr dagy ýerde. Şeýdip ýüzüni diňe goýup sançylyp aglaýar dagy. Daýaw oglan o. Baklajan edin şoň üçin edin näme ogul şo bir bir ýa bir hakykatdan göwün isläp berdim gül ýok how diýýädä diýýäsen ýok düýbünden ýarymy geçen oglan pikir kelläme de gelenok diýýädä ol hemmesine berdim ä men diýýär hemme ýekeje şoňa getirip beren boldum diýýär onuň diýýär düýse ýa bir zat etdi men hemme redaksiýa paýladym gapysyndan üç dört düýp gyzyl bägürleri bar eken gowy açylypdyr Begenipdir, biraz dökülmesin, solmasyn diýip-de ýygyp getirdim-de paýladym deri. Bir edeni şol, oň nemesem ýok-da. Ol şoň galawulyny. Onuň bir gezek çitge gidip dur, ýaşkymyz podýezdinde barpad otyr. Onuň çitge bolanda gazedi, şu günki çykan gazedi Analyň berýärler-de, aýtdym, okap. Munuň analiz berşinde-de bir bir işgärimiz bar, bu degişgeniň üstünden gülewerilenräkdirler, gülýärlerler, her kim bir zat diýip degişme aýdarka. Indi menem bir zat diýdim ýaňka. Munuň bulam turtda da bir ýas diýdi, men häzir degişerin bolýan diýdi, sen gülmäge gülmersiň diýdi, aglar, aglar çykyp gidersiň. Aglar, aglar gapydan çykyp gidersiň. Menem oýlanaýyn bu gün sen näme degişme aýdarsyň, men ine agladar ýaly näme, näme aýdyp biljek sen diýdim oglum. Ak, diýip diýibdäňsoň Bapba ýerinden turdy-da, Men bir saňa degişme aýdaryn oglum diýdi, sen indi aglap çykmaga-da ýaramarsyň şaýyň, daýansyň. Görseň guşuň ganatyn bolmazmy garym gatyn diýip, uçýandyr uçmaýan bolmazmy garym gatyn diýip. Şoňa-a düşünýän oglum. Ahmet Durannepes muň kitaplaryny çykartjak bolup, Nemmäň Lapbaň goşgularyny ýygnap, Ýazyjylar soýuzyna Nemä tabşyrýar. Indi Gurbanguly bagyň häzirem ýazyjylaryň başlygy, bulam alyp barýar ýygnagy. Bapba-da otyr. Indi şu bolýar diýlip gol çekildi-de, kitaby çykmaly. Onuň aý bir zat diýen bolmaly da, Kuran Kuran nädip bir zatlar bellejek diýen ýaly etjek bolup bir zat aýtjak bolupdyr da. Sen näme goşgy ýazyp bilýäňmi diýipdir da ýerden ýerinden turup. Men goşgymy atda kararda näme goşgy ýazyp bilýän. Eý bolly durdy Kuranyň baran birinji. Ýüz mänden aýdypdyr şu gaýda. Ýa tap bet.
Ýapdy. Çykmady kafandan soň goşgy.

Sydyr agam menden ulla. Ýöne menden uly däl, menden beýik. Sydyr naçelniklerini taşladyk gelip gelmegine. E, aýdyp bereýin şol meň nätdi. Ýa-da gürrüň berýän men bir wakany, bir hekaýat şuny, şu şu şu gürrüň berýän bolýan. Ýa-da getirip görkezä, eý, Öňkem biz günde iyden gidýän galýada gelýän. Menä gürrüň men şunur kagyza geçirdiň awy normalny. O şony özüm ýazmaly boldum da ahyry. Onuň Ylýasyň ady bilen hem çykdy ol. Şeýdibem edebiýat ýa hekaýaçy bolup gitdik däl. Men düýbünden gaty halamýardym. Dogrymy aýdan goşgy ýazýan adamlaram ýöne özüm sekizinji sekizinji klas şo wagt on dört ýaşlarymda da. Bagybek diýip edebiýat mugallymymyz bardy. Sapak geçýär, ata goşgymy, bilmedim, ýa şaly kekilmi, şo sapagyň nemesi, temasy, gürrüň berip otur, menem iň yzda oturyp, Dostoýewskiň Unižnoý oskarblenýý diýip bir kitaby bar, şony okap otyryn. Oň nädip meň ýanyma gelenini bilmändirin. Ýaňky gelip, men ýaňky partalarym bilen açylýar-da şeýle. Hek açdy-da, ýaňy. Elinden aldy ýaňky kitaby. Şeýdip, Nemetde-de ýene öňki ýerine goýupdyr. Gitdi-de, ýa ata oguşdy bilen bolubersin, maňa hiç zadam diýmedi ojal adam. Şol ýaly gowy mugallym, men gaty begendim-de, soň-soňam edebi ady gowy bolýan. Ýazylan Dostoýewskiý, Tolstoý, Ilýas meniň okamdan okady şu, muň bar bilýäni Wazmtenskiý, Roždestwenskiý.

Muň gyzyklanýan zady bir zat men gyzyklanýan ine men şoň gyz men at münýän at çapýan gijeler ýatman aý Gülüstan aý näme sen niçik ýene atlaň atlaryny tutup seýitleň aryny tutup ýat uklap galýaryn men şoňa şon ýaly atyň dälisi diýdim de mekdep şol aty münüp neme edip gaýdanymdan soňam ýene şo saýda ýatasym gelýärdi da öýe gelesim gelenok şo atlaň ýanyna ýatasym gelýärdi sagat dörtde daňdan dörtde welosipedli Teresudan ýandan ta o gämiň arasynda şo aýlaw bar-a, şo adam şo taýda. Şoňa welosipedli giderdim. Baryp münýän bäşde, ýagny aýyň ýagtysyna at münýän. Sagat onlara-da at münüp bolýan. Ondan ýene-de welosipediňi alybam gelýän. Ondanam welosipediň goýup goýmanam bir zatlar ýa iýersiň iýmersiň mekdebe gidýäň. Ol ejem pahyr dözmän ýaňky budilnik goýanda dörtde turjak bolan budilnigiň nebesini knopkasyny basýan eken. Basýa özi urun bilen. A men o budilnikden öň oturýan ýa-da özüm. Ol basylydygyny habarym ýok. Turýan çakyr-çukyr geýinýän gidýärdim. Şoň maly Men gowy bolsun-da, edebiýat, bu hekaýa, şahyrçylyk diýilýän zat gaty bir ýöntem bir zat, bir adamlar eder iş tapmaýanda elinden zat gelmeýänleň edýän işi. Men näme üçin Gurbannazary goşmaýardym men şo, şol, şol toparlar içine. Hemmesini şahyr-şumok diýýäniň ýöne. Hemme düşürýärdim bir neme, emma Gurbannazar girmeýärdi şoň içine. Gurbannazar Meni edebiýada erten bolsa menem birini edebiýada ertmelä meňem bergim barda hakda nazar edende. Ýöne edeni meňden edip bolmaýan ekendä adamyň elindäki bir zat däl şo Gurbannazaram meni etjek bolup edebiýada ertjek bolup eden adam däl men edebiýada Gurbannazary gowy görerdim men özüm ýazaýyn diýenje Gurbannazara öýkünip ýat ýatga ýazandym men Gurbannazaryň demesini etmedimdä. Ýöne her ugruna Gurbannazar çekip beripdi bizi edebiýata. Men men düşünişime gara, ýazyjy bilen şahyryň tapawudyny aýtmaly bolsa, şahyrdan kän duýgy duýgy köp bolýar-da. A ýazyjyda roman ýa powest ýaljak bolsa, hekaýada bolsun, Pikir, aýdyljaklar ýaly, many, duýgudan akyl has öňde durýar-da. Onda ýüregiň, ýüregiňi diňlemek has kyn. A akyly diňlemek hemmämize mahsus bir zat-da. Ondan zähmet çekýäň, pikir edýäň. Arabyny görýän welin, bir zadam Allada beren bolsa, ýazylaýa-da, bir hekaýat emele geläýe. Emma şahyr bolanam bar. Şahyr bolanam bar. Şahyr diýen o bir uçgun ýaly bir zat bolýar. Menem bir şu wagt jemlesem bir on goşgy dagy bardyr meniň, ýöne hiç näme goşgy hasap edemok-da. Bäri Şahrybostanyňky ýaly setir ýok. Gurbannaza dagyna beýlede bolsa, Ylýasy ýylady.
Hujum. Indi Bapka neresse tankyt ederik-de. Oň tankyt edenden şoňa okar. Mundan bir goşgy bolmaýar diýer şeýle. Ondan sen şu goşgyny şoňa berdiň-de okamaga. Indi sen hem hiç zat indi bolmany bir tankyt etse-de, näme üçin goşgy bolmaýandyny aýtsa. Ýok, mundan bir goşgy bolmaýar diýer şeýdýär. Ol şo iň uly tankyt şol. Ondan sen şo mahaly tankyt bolanda-da, mysal üçin, men men özüm Batman halamadyk goşgusyny okadanma ýadyma düşenok, welin, şony-da men şondan gaty görjekdäl ä hiç hili. Sebä tankyt edýän adama bagly köp zat. Tankyt edýän bilýän bolsa, Abdyllamyrat bolsa, Öt Abdylla bolsa, bir edebiýada düşünýän, çuň alyp bilýän ýa Ahmet Bekmyrat bolsa, onda tankytlary hä diýýäň-de diňleýäň.

Hakykatdan hem men ädebýat sungatdan gitdim telewideniýa, olam gitdi Durnlar akademiýasyna taryh ýaňkyndan öz ugrundan. Görüşmedik diýen ýaly-la bir çöp atylyp neme-de bolmady-da, oňuşyp bir pikirimiz çapraz zat ýa şoňa bir oturyp şonda-la neme bolmady. Ýöne Edil aýtmakda bile işleýärkä şeýle gowy bolýar biri indi. Bir bir nemesi bardy şoň ýaňky ine Mämmetnazar Babanazar bar häkme şol şol oglan gaty şahyr oglan gaty gowy men edil aýtmakda o bilen hem bile işledim. Welin obasyna gitdi. Indi Gurbannazarda haýran galdyrýan medeniýetlilik bardy. Ol aýagyny Aýagy bir ýere basyp ýörýän bolsa, bir garşy aýagy ýokarda dur. Ýere ýere basanakdy Gurbannazar aýagyny. Oň aýagyna tozan siňmeýärdi. Gurbannazar Baýramgula sowgat beripdir bir goşgusyny. Bu ak kagyzyň ýüzünde kynçylyk ýok, ejizlik bar dünýede. Şo şoň bile gutarýar goşgy. Bir üýtgeşik çylşyrymly goşgyndy. Aşagynda aýn Baýramgurara at işlep ýapdyr, ýokarsyna indi iň aşagyna bu goşga ýene elli ýyldan düşünerler diýipdir. Ondan men ony kän pikir ederdim. Üýtgeşik bir çylşyrymly goşgusy däl-ä Gurbannazaryn prosta goşgularynyň biri. Ýöne Diýşi ýaly şu elli ýyldan soň gaty meşhur bir goşgy bolaýmady ýa kynçylyk ýok ejizlik bar nirä barsaň şony aýdýar kynagyçylaram şony kinosyna salýar indi nirä barsaň şony. Indi Resen bir gezek bir zat diýipdir. Malyň ýüzi ýedi ýylda täzelener diýýär. Adamyň ýüzi diýýär elli ýylda diýýär. Mysal üçin, elli ýyldan soňky dünýä inen çaga elli ýyldan mundan öňki geçen ata-babasyndan düýbünden tapawutlanýar, ýüzi täzelenýär ýa-da häsiýedem, bolşam, görnüşem, düşünjesem, geýnişem, şol elli ýyl, elli ýyl diýýäris-de şol Ömür aga. A goýun, geçi, saryja goýny dikeljek bolsaň, ýedi ýyldan ýaňy tapyp bolýar-da täze nemesini. Onuň biziň bu türkmenlerimiziň näme diýen gaty bagt getiren halkda. Şonuň üçin-de Nur Halmämmediň bar bolsa, Gurbannazar Eýýubyň bar bolsa, Kerimguran Nepesiň bar bolsa, Alty Garlyň bar bolsa, Daňatar Owazyň bar bolsa, sanýa-da gaty tüweleme Bolupdyr bar, geçipdir. Häzirem bar. Häzirem edil ýok däl-de. Ýöne Mämmet Seýit seň iki setir goşgyňy men ähli poeziýaňy çalşaýyn diýip Gurbannazara diýen diýeni adam bar. Şoň nähilek ýazýanyny bilen adamlar, düşünen adamlar. Annaberdi Agabaý dagam Kerim Kerim Gurannepes ýogalanda ýa-da Gurbannazar ýogalanda Tabydynyň ýanyna diýip-de, şu ýatanja oglanyň aýagyna ýelmeşen palçyk-da ýokdur diýip-de, özi Peri mama. O, o bilýärdiler onuň nähilek adamdygyny.
Penjireleňem ýapyk gije-we-gündiz, apşýaňam ýapyk gije-we-gündiz diýip, bir gije-gündiz ölersiň welin, şo gara, şol çynaryň gije-we-gündiz diýer-de. Ýok, ol tanamak üçin, içgin tanamak üçin peýdasy kän. Mysal üçin. Öýünde içersinde çagalary bilen bolşy Gurbannazaryň aýaly bilen ikisiniň arasyndaky gatnaşygy, ejesi bilen ýa atasy bilen şo zatlaryň özi diňe şahyryň şo setirleriniň nemesine bir kömek berýärde düşünmäge. Gurbannazara bir hili başgaça bir nazar bilen seredip okadýar. Şoň üçin gaty orslarda gaty meşhur bir zat. Lermontow hakda-da Wospominaniýa uly-uly kitaplary çykarýarlar özleriniň, ýatlamalary. Şonda tirkeşen bir ýerde oturşan hem bolsa, haýyş edýärler, ýaz, ýatlama ýaz. Onuň ýatlamalary diýip, Çehow hakda-da, Tolstoý hakda-da, Dostoýewski hakda-da gaty uly ýatlamalar, filolog asyl, bilen gowy bolýar. Şolar peýda edýär, şolaň eserine düşünmäge, ha, ýakyn düşünmäge. Men
Üç nokadyň biri roman bar, şony bir daşynda ýazdym. Özem nädip boldy, Türkiýede halkara konkurs geçýär diýdiler, roman ýaryşy. Men ol terjime etýän türk oglanam gelip, men şuňa sen ýaz bir roman, menem terjime edip ibereýin, Göreli nähililik netije berýär. Munuň ýeke men däl, Hydyram bar, Ahmet Gurannepes bar, men bar. Ondan terjime dört bolup gidip barýarys. Onda dawaýyň gepleşeliň, üçümizem ýazalyň. Ondan terjimeçi üçümizden haýsyny gowy görse, şony terjime eder ýaly. Ýogsa diňe meniň başymy atsaňyz, menem oňarmasam. Bolmaýar. Şu biri gon bol bol bolýar bolýar diýipdi, ikisem ýazmady. Haýatda muňky geçjek däldir ýa.
Ondan şonda hiç zadam ýok. Kellede şol bir gahrymanam ýok, baş daşam ýok, aýagam ýok, hiç zadam ýok. Awtobusyň üstünde barýan bir oglanjyk boýny alaja gyja otyr. Şu jaňa şowhun meni şu etjek ýazjak bolýan romanymda gahryman boljak şu boýny aňa çaljak ýiten çaga. Şu Samet gidýär-de öýünden. Şony alyp onuň oturyp ýazmaga başladym. Oň gidişi ýa gelişi hakynda-da däldi. Ýöne näme kelläme gelse ýazýan. Ertesi gün gelip işe gelýän-de ony açyp okaýan. Kyrk bäş günden soňra bardym. Berdim terjimeçä, bulam terjime etdi gitdi. Gowam boldy, gabaýa galdy, ikinji baýramyň şo halkara konkursynda. Mundan soň ýöne ady şunakalyň biri däldi-de, mytdyrlap barýan dünýädi. Batly Gopluň goşgusy bardy, Mytdyrlap barýan dünýä. Şony alyp goýdum-da. Onda-da terjimeçi şo mytdyrlap barýan diýen söze türkçe Indi tapanok. Nädip aýtjagyny bilenok türk dilinde. Şony tapman, tapman, tapman. Onda ahyry şuny üç nokadyny girizäýeli. Başlanda üç adam bolýar-da, onda şoň birine gidýär-de, geçýär eserler. Şo üç nokadyň biri, ikisi galdy, birini senem yzarlap aýtdyň. Şu üç nokadyň biri edelilik. Muny menem bolýa-bolýa gitdi şo. Soň indi. Soň ýal ýaýaňky terjime çogum mytdyrlap barýaryn, nemesini tapdym, näme diýmeli ekendigini türkçesini. Ebin eden terjimämem gaty gowşak eken diýip täzeden terjime edip boldum diýip neme etdiler, internetden habar etdiler. Hawa, ölüm jezasyna ýatyrmagy bagşyny. Hakykatanam ölüme, ölüm jezasyna Esasy garşy. maksadyňyz aslynda şumy hä, ölüm jezasynyň ýalňyşdygyny? Ýok, esasy maksadym o däldi. Men ony bara. Indi ça ýazyp bolduňa türkiýede çyk diý. Türklerem şeýle bir şert goýdular. Ýene bir neşirýat aldydan men çykaraýyn täzeden pereizdaní diýýän. Olaram diýýär men size gonoraryň hasabyna türkmençesinem çykaryp bereýin diýýär. Indi türkmençe tekstini ugrat türkmençesinem çap edip bereýin. Iki müň öýden töläňiz. Muny şeýdip çykyp geldi diý. Zynjyra hödürläliň roman nemesinde hemem senem şo jeza ölüm jezasynam ýatyran Nyýazowda şo wagt Türkmenbaşy ýatypda. Şoň ýatyrylmagyna-da bagyşlanýar diýip öňünden ýaz diýdiler-de. Şol owanyňkynam hindileňkinem okadym-da. Pakistanyňam goşgular şahyrlar gowy. Ýaponlaň şahyrlary gaty gowy ýazýan zatlar. Ýaponyň Kurasaba diýip zat bir oýe bar zat. Kinolary, kitaplary, gaty gowy zatlary, edebiýatlary bar. Umuman edebiýat, edebiýatçy diýlen adam çogalyk nemesinde bolmasa çöküp galýar. Biriniň aýdanyny-da saňa täsir edýär. Ýa Gurbannaza saňa düşündirdimi edebiýady şeý derdiň şeý. Soň sen goşýardyňmy? Emma hiç ýadymdan çykana, ýadymdan çykana sen satjakmy diýeni. Göreňe gele, islendik goşgyny demeli satjakmy diýäýer. Sen şoň üçin ýöne goşgy ýazdyňmy? Şol, şol birinji ýazylan goşgular şol satmak manysynyň nemesinde geldi. Hakytdanam. Sebäbi geç satylar ýaly haryt etmeli-dä sen, etjek bolsaň, öndürjek bolsaň. Ýigrimi bäş, ýigrimi bäş ýaşa barandan soň ýa satmak, taşlamak o zatlara düşünmärin. Onuň ýene yzy başga zada öwrüldi meň üçin. Ýöne başdaky birinji ädimimde, ýa setirine bir manat berdilermi, setirine bir manat berýändirler. Şu gürrüňler gaty täsir etdi, dogry. Men-ä, men-ä däl, oňa hiç hili. Ýa sen näme görüň?
Sen Iberaýa gelende uje sen nädip? Uniwersiteti, serhody gutaraňdan soň geldiňiz. Äý şu çaga eline depder alyp, galam alyp, kagyz alyp goşgy ýazsa begenjek. Goşgy ýaz bilmesin. Ýöne goşgy ýazasy ýazjak bolýada, adam gowy zat etjek bolýa, edesi gelýä. Bolmanda Gurbanazarda bar-a, men bolmanda gowy okyja çykar diýýä-de. Gerek ýöne şolar. Şoň ýaly bolmazlygy üçin. Gerek, ýa, gerek şolar. Şolar, şolar bolmaly şoň üçin. Gazetde-de bolmaly, žurnalda-da bolmaly, durmuşda-da bolmaly. Edip bilenak etjek bolýar. Oňaranak ömri köýýär. Gerek şolar ýaly adamlar durmuşda. Eger-de mümkin, ýöne men oňa Gurbannazary Gurbannazar edýän töwerege, okyjylara, adamlara şol şahyryň goşgy, goşgy diýilýän zadyň gowy populýar bolmasy üçin şu adamlaryň hemmesi goşgy aýtsa men-ä begenjek. Bolmanda seniň goşgyňam arasyna okarlar-a-ow diňe. Çehowyň bir aýdan nemesi bar, özünden ulymy, kiçimi Mihaili olam ýazýan eken-de. Onda Anton aýdýar Mihaile, Ýazyber diýýär-de. Her ýazyjyň öz okyjysy bardyr diýýär. Öz başymdan geçen zatlar köpüsem. Galan şondaky wakalaryň gaty köpüsi meniň öz başymdan. Dažir zoopark, zooparkda işlänlerem men özüm işledim zooparkda-da. Şonuň üçin-de men öz oglum maňa. Sen önem kaka bomy sen maňa spartini filmkada alyp bermediň diýdi maňa özüme diýdi men men şony özüm ýaşadym gaty kän gaty kän zat içinde şoň men özüm ýalana sözleýanokda bap bar görnüp dur ana bäş sany goşgy ýaz ýöne bap bar şahydygym haçan neme etseňem şahyr diýerler he şahyryň nämedigini bilýän adam ýeter ya. Ýöne koneçno biz meniň üçin az bapbaýyn düşünýän Gurban Garýagy bolan bolsa diýýän ýöne bolanam bolýar da ho. Boljak boljak bor ýogsa bolmajak bolanda bolmaz ýetýär şu iki setir. Ýöne ýetmiş ýaşa ýetmişden geçdik. Eliňe seredýäň, manysyz. Käbir kowalaşan zatlaryň şeýle bir manysyzdygyna şeýle ökünýän. Ýöne ynsan kowalaşýar-da, olam bolmaly-da. Ýöne kowalaşma gerek däl. Ýetýär, özüň dogry, dogruçylja bapbaň kän, nebiziňe neme bolup, edibilseň ediber, edibilmeseňem, ýene edibilmeseňem, seni Hemme hemme belki Gurbannazarydan hem gowy şahyr türkmende bolandyr ýöne Gurbannazar ýaly çykaryp bilen däldir-de şo goşgy şo goşgylaryň şoň ýüreginde ölüp galanam bolmagy mümkin ýöne şolam ýetýär. Ýazjak bolsaň daşy goşgy ýazmaly başarmasaň gaýyrma syýasaty goý goşgular göreşi üçin döresin otuz njy ýyldan goşgy ýaz.
Spasiba diýäýmä bolýa.